Eh, saka iwewe wakatanga rini saka wakatanga pawakaenda kuchikoro uita nhetembo kana kuti zvinhu zvawanga zvaro uchiita kwazokuko i started poetry long back i think around 20 professional poetry yokuzoperformawo pamberi pevanhu mm. professional i think around 2010 but kumashure kune ndagara ndichinyora nyorawo zvinhu zvangu ndichikuisa pasi pemitress you know saka kuchikoro Ah, ndakazongotoenda ndakutoenda ndakutongoita netembo achistudent ndakanowana kuchikoro
okay nemadziro andaita kuti nawo kukwanisa kupefuma pamberi pevanhu vano vakatera ndoziva kuti panana nyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nokuva nyanduro ya ibusiness sokunguva muimbi sokuva actor poetry is a business kuti tinenge titotasira kushanda nemacorporates ipapapa kana uri nyanduri seni unokwanisa kuita mc saka ndakutokwanisa kudii kuita maevents ipapo eh, unenge uchikwanisa kuadvertisa ka saka bcause tisu kanyanzvi dzamanzwi mhm. saka zvese zvinoda kutaura mavoice overs tetitoripo saka rendi yakutobhadharika kapatoda unobatsirwa kushepa nekukonekta nekunetworka zvakare kuenda kuchikoro eh, kunobatsirawo nyanduri kuti you know eh, isusu sana nyanduri munoziva sezvandataura kuti weare educators saka kana zvikanzi chiita detembo remalaria i think youll be able to articulate better kana wati revenge saka kuno unokudza mufungo wako nekuenda kuchikoro saka zvakakosha kuvanyori kuti vaende kuchikoro because weare writers weare authors mm-hmm. tinonyora zvinoenda mumacurriculums mm-hmm. eh, saka ndaida kuziva kuti saka netembo dzako vanoudza pane imwe nyaya unoita dzekunyora here kana kuti unongochikufunga wongokrema unongonadzo kana kuti unoita dzekunyora pasi ah, ndinofunga ndonyora pasi ndoedita ndoedita mukazoona rakusvika kwamuri mhm. ha ah, rakwenenjero raeditwa rawa okay zvirunga mutauro zvinobetsera sei pakubudisa netembo netembo risina zvirunga mutauro inyaya eh, kuti rive detembo rinoda zvirunga mutauro eh, ndokuti renzi detembo ndoufumi hwemutauro wedu saka toda kuwa toda kuwa tsumo toda kunzwa madimikira toda kunzwa nyau dzesingwi toda kunzwa damba nemanzwi toda kunzwa raime aya manzwi anopera achinoti ga achinoti ga zvakafanana ka ehe ndokuti rinzi detembo saka it is that packaging yese yezvandataura izvi inoita kuti rinzi detembo saka munyori akanyora detembo rake risina zvese izvi inyaya izingori irondedzero mhm. saka zvinobatsira kuumba nekuti detembo rinakidzi

um, saka kuchikoro ah, ndakazombotoenda ndakutoenda ndakutongoita mitambo achisichoita ndakanowana kuchikoro
okay nemadziro andaita kuti nawo kukwanisa kupefuma pamberi pevanhu vane vakatera ndoziva kuti panana nyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nokuva nyanduro ya ibusiness sokunguva muimbi sokuva actor poetry is a business kuti tinenge tichitotarisira kushanda nemacorporates ipapapa kana uri nyanduri seni unozvikwanisa kuita mc saka ndakutokwanisa kudi kuita maevents ipapo eh, unenge uchikwanisa kuadvertiser ka saka bcause tisu kanyanzvi dzamanzwi mhm. saka zvese zvinoda kutaura mavoice overs tetitoripo saka rendi yakutobhadharika ka patodaro okay eh, iwe senyanduri kuva nyanduri kutambirika sei nyika medu mezimbabwe zvinotambirika sei kuva nyanduri nedivi rekuva rebusiness nedivi rekungova sezvinoita music kuti vanhu vanouya zvinhu zvinofamba sei zvinotambira sei uh, honestly vanhu vakuita vachitambira eh, poetry mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyandiro yedu ndi baba albert nyati hatina mamwe mapoets atiri kuziva ataiziva but tiri kuona sokuti zhandra kana ti industry yedu yakutanga kusumuka vana nyandiro vakuwanda nekuda kwesocial media vakushandisa space iya kupusha kugadzira macounts ekuita sei but um, pamain line media unoso tanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kumanewspaper kumaradio kutelevision eh, zvanga zvisiri kunatso kutambirika i think ceremoniously as i mentioned pa heroes paindependence ndopakuti aizoona nyanduri achidi achibatikira inova tsika yange wakufuti kare kuti nyanduri aingoonekwa pamagadziro nyanduri aingoonekwa panhembe nyanduri aingoonekwa pa eh, saka iko zvino takuda kutanga kubatikira zvino titori neweki yakatorikodwa tipiwe mukana kumaradio titi zvitorira eh, matv titori nemavideos ngazvitodii zvipindewo ipapa saka tiri kuita tichipiwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyora takuta zvichigara kuchireka kuita kubusiness side kwamai muchitaura its a new thing uh, eh, macorporates they are starting to realize kuti sekushanda kwavanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisawo kushanda nemapoets because tisu tine packaging yamashoko tisu tinokwanisa kutsanangura product tisu tinokwanisa kuitunidza kuisimudzira nekuti tiri nyanzvi gadzamanzwi saka ya yeah, it's something that we are trying to, to come up with and uh, bit by bit zviri kugamuchirika chimbotipa imwe rumwe detembo
alright eh, ndichakupai uh, detembo rinonzi chaive kurufu mariro iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu nekuti mukoma baloyi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti ah, komana waidriver mavolvo nemabenz mutauri ndopaigara pachitapi apa ehe vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro saka iri detembo rinonzi chaive kurufu mariro saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro andiitione chaiva kurufu gwake rufu chete mariro nekuti mariro alright saka regai tiroyo ikati chaive kurufu imobva mati mariro handizvo eh. so wait chaive kurufu gwake rufu chete nekuti chikafu aingova mafufu chete veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara zvakasvika pakusvodesa vanhu vemutupo wengara hama dzake dzaive pakusvoda mbiri kunyika upenyu hwekunyepera sepoda mukadzi aitongovanda nekuchema tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema kuti timucherereka taitoda mari yechema iyi hakunzi madzokei mwanangu taive kurufu mariro mufundisi vaitongovanda vaitongoshaya rutsambo rwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka mambo vaida muripo vakataura tose tiripo wezvirigo nekuti mumusha aisabvisa mutero vanatezvara vakanga vakagara kumapeto vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto kusarongeka koga ndokwandakaona koga waidemba iwe vaenzi vawakakoka chitonditanga nebota mwanangu akunzi madzoko zvee chaive kurufu mariro saka zvimbuzi zvaitongoti wapota namadziro tichisangana ikoko nevaidlira seri kwamadziro vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro uko taibvunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro chitsapi chakati wii mumakwenzi nemiti mitema titoti tanga nebota mwanangwa kunzi madzokoyi chaive kurufu mariro allright aiwa ndanzwa detembo iri rinodzidzisa eh, zvechokwadi paya vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahutarisa eh. kozoti wondosvika kuti ako ndo pamusha paanobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei ehe sa titasa uchita detembo dzako unongoita here une music unoplaya here kana uchita detembo unoita sei unongoita iri akapela iri dry yakadaro okay saka ini am trying to introduce a genre repoetry rinonzi poesic which is a, a combination of music and poetry poesic. put together it's poesic po, mi, michimera poem eh, sic music eh, poetry right. and music put together nekuti kare wotaitwa nezvihosho nezvingoma zvaidungudzira mm -hmm. kana tichidetemba why now tichiita poesic tinoda kuti imiwo kuradio mungoisa mucategory yemusic imomo because zvava nebackground sound kaizvi mm. nevocal kaizvi saka zvakukwanawo mucategory yemusic pamunoridzawo music motiridzawo nesu manyange iri papa nekuti otherwise uh, tikatarisa vana baba rusikira tikatarisa vana albert nyati senzenina it was poesic it was poetry and music put together and yakatrenda ikaririra paradio patv saka tinoda kusumudzira zhandra iroro kuti kana tichidetemba tise background music inoita carry the poem ichiisa uma emotions uye kuti ukwanise kugutsirirawo zviine rhythm paredio zvakuridzika because haichangosi akapela saka thats poesic tinotodawo ma tinotoisa background sound kana even pamwe nditopefa malive vanosimboya kumashows angu vanotoziva kuti tititio nebhendi rembira nengoma nehosho zvakatokwana mambo vakadzitoka kumberi mm-hmm. yes angoti dei wangu uya nadzo hofu ndichani
havari kuzvinzwa maneja nedzangu uya dzakuti
tototarisa panyaya yepoem eh, tingati we unopefuma pavanhu chii chaunotarisira besides manzwi aunotaura kunze kwemanzwi aunotaura zvimwe zvipo zvaunge uinazvo zvinofanirwa kunge zvichivaka poetry yako kana kuti detembo rako kunyanyanyanya kana uchinge wakatarisana nevanhu nekuti ndosoona munhu anenge akadai so achiti munondiona ndini panoyi ndiri pano i mean unofanira kunge eh.
being an artist it's a lot of it's a combination of a lot of things mm. you need to have a good charisma besides being good pakunyora kwako zvinhu zvako mm. unofanira kunge uri munhu anogona kuassociata toda kutangira hedu kuti kuva artist eh, eh, unofanira kunge uine zvipi unofanira kunge munhu anoremekedza vanhu nokuti ndovateereri ndovadyiri zvaunogura eh, unofanira kunge uri munhu anokwanisa kuindarakta navanhu vatoenda kumberi kwavanhu kwamuri kutaura now waakufanira kurarama poemo yauri kuita kana riri detembo rerufu iva mumudhi yaizvozvo kana riri rekufara wava mumudhi yaizvozvo kana riri detembo rinoda energy ngarive neenergy so mutaura ungaite detembo kumberi wakatsikitsira wakanava nava wakadii dididi yava performance ke saka panofara kuva neinteraction yako iwe nevauri kudii uva uri kuitira saka ya i think izvozvo zvakakosha kuna artist ehe hanzi akapenga mambo wekumasvino ndini love womukwasi paepato ndinacho chimuti hanzi aiwa netembo dzacho dziri kuzipa eh, ndozvatiri eh, kunzwa kunobva kune vamwe vateri vanga sei mudhara payo neyakotwa nyama yaruka ah, ndokuda kuti murinyatsokunzwa nyaya iyi netembo tiripo pachibuti baba namai dherezina padongo shava pamungati eh, aiwa hanzi takaterera tiri kunzwa nyaya dzenetembo idzo dzidzi saka Nete munokwanisa kuipefoma makawanda here kana kuti munongoipefoma uri wega inoita here kuti sezvatinoita music kuti panoita mabacking vocalist lead vocalist inokwanisa here kupefomwa nevanhu vakawanda ya inokwanisika because tinoitawo macollaborations kupoetry eh, saka tinokwanisa kucollaborate even pastage eh, sezvandambotaura tinogona ndotiona ari kutoimbirirawo pasaiti mm-hmm. indichisa mavesisi epoetry so its possible okay. kana tichimbotura neimwe futi
chiregai nditi kumberi takamirigwa detembo rinokurudzira vanhu kushanda vachazvigona mhm. nekuti mangwana haavimbiswe mhm. saka regai nditi zvine ropa kuzvibatsira wakamirigwa ndivo vakamirigwa vanogwisana nenguva paino nguva ira vanogwadziwa nekudyiwa kwenguva pasina kuti nguva zvainofamba vaifambisei kwete nayo kufambiswa nekuti wakanda tsoka wasedira wasiyana neugere mugere here kuona hope dzinobata bazi kana ugere usimbe hwokudibira mufungo chofungwa kuchemachema simukai mutifambire changamire kumberi takamirigwa itsika yenzara kutsika unokavira tsoka unhu hwenyota kugara munhu ari pagwendo rega kuteta pinda panzira wozorora musi wekupetwa nekuti chinono chinengwe ruvambei nhasi mangwana hasviki ndichati ndotipo moti muti ndopamuchaona makainonokera Deno yakarohwa ichapisa mbombombo zvatonhorera, dhorobha rina nherera changamire kumberi takamirigwa. I, inotonaya kuzadza nzizi yorova mutyaira. Ruzhowa kuchidzitira iwo shozhonora, chizororai. Okay. Eh, iwe senyanduru, kuva nyanduru kutambika sei nyika medu meZimbabwe? Zvinotambika sei kuva nyanduru? Eh, nedivi rekuva rebusiness, nedivi rekungova sezvinoita music kuti vanhu vanouya zvinofamba sei, kunotambika sei? Uh, honestly
vanhu vakuita vachitambira eh, poetry mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyandiro yedu ndi baba albert nyati hatina mamwe mapoets atiri ataiziva but tichikuona sokuti zhandra kana ti industry yedu yakutanga kusumuka vana nyandiro vakuwanda nekuda kwesocial media vakushandisa space iya kupusha kugadzira macounts anoita sei but eh, pamain line media Unoso tanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kuma newspaper, kuma radio, ku television. Eh, zvanga zvisiri kunatso kutambirika. I think ceremoniously as I mentioned by heroes by independence ndipo kutaizoona nyanduri achidi achibatikira. Inova tsika yangu wakufuti kare kuti nyanduri yangoonekwa pa magadziro. Nyanduri yangoonekwa pa nhimbe. Nyanduri yangoonekwa pa eh saka iko zvinoita kuda kutanga kubatikira zvino titori ne work yakatorekodwa tipiwe mukana kuma radio titi zvitorira eh, matv titori nemavideos ngazvitodii zvipindewo ipapa saka tiri kuita tichipihwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyori takuta zvichigara muchirega kuita kubusiness side kwama muchitaura its a new thing eh, macorporates they are starting to realize kuti sekushanda kwavanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisawo kushanda nemapoets because tisu tine packaging yamashoko tisu tinokwanisa kutsanangura product tisu tinokwanisa kuitunidza kuisumudzira nekuti tiri nyanzvi kadzabanzwa saka yeah it's something that we are trying to, to come up with and uh, bit by bit zviri kugamuchirika ore chimbotipa imwe
rimwe eh, detembo alright eh, ndichakupa uh, detembo rinonzi chaive kurufu mariro iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu nekuti mukoma baloi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti ah, komana waidriver mavolvo nemabenzi mutauri ndopaigara pachitapi apa ehe vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro saka iri detembo rinonzi chaive kurufu mariro saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro chaive kurufu gwake rufu chete nekuti chikafu aingova mafufu chete veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara zvakasvika pakusvodesa vanhu vomutupo wengara hama dzake dzaive pakusvoda mbiri kunyika upenyu hwekunyepera sepoda mukadzi aitongovanda nekuchema tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema kuti timucherereka taitoda mari yechema iyi hakunzi madzokei mwanangu taive kurufu mariro mufundisi vaitongovanda vaitongoshaya rutsambo gwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka mambo vaida muripo vakataura tose tiripo wezvirigo nokuti mumusha aisabvisa mutero vanatezvara vakanga vakagara kumapeto vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto kusarongeka koga ndokwandakaona koga waidemba iwe vaenzi vaokakoka chitonditanga nebota mwanangu akunzi madzoko zvee chaive kurufu mariro saka zvimbuzi zvaitongoti wapota namadziro tichisangana ikoko nevaihira seri kwamadziro vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro uko taibvunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro chitsapi chakati wii mumakwenzi nemiti mitema titoti tanga nebota mwanangu akunzi madzokoyi chaive kurufu mariro allright aiwa ndanzwa detembo iri rinodzidzisa eh, zvechokwadi paya vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahwotarisa eh. ozoti wondosvika kuti ako ndopamusha paanobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei ehe